ni ti tuma jɛlinsi zama. Ti ʒii ŋɔ nyɛla ʒii din gahim domi birichinsi ʒii ka ti ʒini ŋɔ maa. Nir yi mi o ni yina luɣ shɛli o ni baŋ o ni kuni shɛli, dinzuɣu ti ni boli ti maŋ Dagbamba ŋɔ maa di malila bukaata ni ti mi ti maŋ viɛnyɛla. Ti ni lee yi baŋ ti maŋ viɛnyɛla a ni be viɛnyɛla zaŋ chaŋ Dagbaŋ polo. Tɔ! Di niŋ daliri zuɣu dabisili ŋɔ Naawuni o nami kɔni ka ti go n-gbaai Dagbaŋ birichimbihi bɛn bɔhim Dagbaŋ kali ni di yɛtɔɣa bi kpɛŋ tariga bi puuni yino ka o kpɛna ti duu ŋɔ ni ka ti bɔri ni o sɔŋ ti zaŋ chaŋ Dagbanli yɛli kurili maa di yɛtɔɣ shɛŋa din gbuni gbuni ti ka o tooi gbunigili bee ka o kahigili viɛnyɛla n-zaŋ ti ti ʒii ŋɔ maa puuni. a ku tooi bi mi ni di kaai mini o yɛn tɔɣisi yɛtɔɣa ka di zuɣu tuuli ti ni bɔri shɛm nyɛla dɔɣi kpɛma o ni bɔri ni a zaŋla amaŋ wuhi ŋun kam yuuni ʒii ŋɔ ka o baŋ ti mini ŋun ʒiya maa yɛlimaŋli
mani n-nyɛ Adam Azima Adam Azima maa ka sokam leei mi ma lala m-be li ka n wuhiri zabizuɣu siinahi n yuun pihi taha ni ayi n bɔŋɔ ni n nyɛ professional teacher.
Karimba talipuni ni a yuun pihi taha ni ayi n bɔŋɔ Adam Azima ka niriba pam lee mi o n bɛ li ti mini o n ʒini zuŋɔ dabisili ŋɔ ʒii maa ni labi niŋ a maraaba tali ka ti kuli kpɛ ti yɛltɔɣa maa puuni Dagbamba. Ti yɛn deei ti kali bee ti yɛli kurili ti yili paɣ baansi ŋɔ sani ka ti zooi ka ti deeri li n-yɛrila lunsi. Amaa so daa yɛli ma ni Dagbam bi pun benimi yuun tuhi zuɣa pɔi ka lunsi ti naan yi polo. Dinzuɣu n di bɔhi ni n ti suhi a ka ti pili li ya ka Dagbam bi yina ka wula biɛhigu ni ka Dagbam bi daa pun be pɔi ka ni neesim ti naan kana Dagbam.
N ba Yushɛɣu beebu la ka n yɛn boli n yɛn suhimi ka lee suhi zama ni dunia ni yɛli shɛli n birigi di yila man sani n mi n yɛli shɛli ka di tom kalinli zuɣu ti ba ni ti ma nim maa ni wuhiti shɛm zuŋɔ ti history master nima bi na bɛni ni ti karimba kura ka bi na bɛni di zuɣu ti suhuri ba ti yi yɛli ka di niŋdi bini ka ti yɛli ti di mii yɛli ka di birigi di niŋ ka ti mii n su gali ni a yi kana ti lihi bi ni yɛli yɛltɔɣa shɛli maa ŋuna yɛlimaŋli n nyɛli dagbaŋ bee dagbamba ti piligiya n yuugi pɔi ka a ni buɣisi shɛŋa ŋɔ luŋtali ŋɔ ka di naan ti yi polo a yi kana ti lihi ti dagbamb piligu piligi la laribu tiŋa ti ni lihiri ti bukunima ni ti karimba kpamba ni yɛli ti shɛm Laribu tiŋ maa ka di piligi lala Laribu tiŋ maa ninvuɣ shɛba daa beni zuliya shɛba daa beni ka bɛ booni ba aad lala aad maa di spɛllibu kuli nyɛla AD kɔŋko lala aad maa puuni ka zuliya mi shɛba lan yina ka bɛ booni ba Uz ka di gba spɛllibu bee di gbaŋ sobibu daa kuli nyɛla UZ kɔŋko lala UZ maa puuni ka niraba maa lahi tom n yirina ka bi booniba aram lala aram nim ŋo maa n ti yina n niŋ bayaana n zaŋ bi maŋ bɛ duniya n yɛligiri chɛna ka ninvuɣu shab ti yi bi zulɛt puuni na ka bi lahi boliba sham lala sham nim ŋo maa bini n daa yi anabi nuh zuliya ni na hadramot mii ka bi daa bɛ tingbani shɛli bi ni daa bɛ maa bi daa boonila hadramot ka di nyɛla laribu tiŋa lala nim maa mii lala ninvuɣu shab ni yɛli ŋɔ bi daa biɛni yuun tuha pɔi ka bi naan ti dɔɣi anabi yisa nim zaa ha dinzuɣu bi boonila ni BC before Jesus Christ ka di nyaanga Dagbamb bi yila di puuni zuli lala bi puuni zuli maa na di daa niŋya ka adiini ti yɛligira ka bi chɛni n tuhuri biɛla biɛla n nyɛri nasara n zaŋdi adiini maa kpɛri luɣuli kam dini n nyɛ bi daa kpuɣili zuŋɔ bi ni boli shɛli laribu tiŋa ka bi mii bolili silimiinsi ni saudi arabia n kpuɣili n ŋmɛli n kpɛ luɣu shɛli zuŋɔ bi ni boli spain zuliya shab daa biɛni ka bi booniba bazinta lala zulema n daa chaŋ ti deegi adiini tuuli ka di nyɛla lala zulema n bala ka bi yi ni ni n sirigi na zuŋɔ ŋɔ ti ni boli shɛli afirika n kpɛna tingbana paagi tingbana ayopɔin zuŋɔ dini n nyɛ libiya ijip mɔrɔko saharawiya ripablik aligeeriya tunishiya n yɛn kala n na zani ni ka bi chaɛ kpɛna nimaani n yɛligi bi daadiini yaha adiiniba maa puuni shɛba ban gba daa pun nyɛ tɔbu tuhiri kura m-mi takɔbi tuma m-mi piɛm tuma bɛ puuni yino ka bɛ daa boli tɔha ʒee naŋgbankpeeni ka na kpe ka shɛba yɛli ni o yuli aziizi ka shɛba yɛli ni ka o yuli aziizi lala tɔha ʒee maa n-daa kana ti ʒini luɣ' shɛli zuŋɔ ti ni boli Nigeria nimaani maa zuŋɔ bɛ boli la ni Zaria state kamani ti ni mali ti Dagbaŋ Northern Region ka bi capital town maa bee bi tin titali maa ka di yuli bolli bi bolli Gomba ka zulɛ maa maŋmaŋa ka bi lahi tom booni bala Gomba so lala Gomba ŋo ka lala ninkurigu ŋo bee lala toha ʒiɛ ŋo bi bi mi o yuli ŋo zuɣu ka bi zaŋ o bolila ni toha ʒiɛ dama o daa mi tobu yɛltɔɣa ka mi tɔhigu ni binshɛɣukam zaŋ ku malifa zaŋ ku bee kurigu zaŋ ku bini din nyɛ bin daa boli o tɔhi ʒee ŋuni n daa kpaai nahi nimaani ka Naawuni niŋ ka tari ka yɔnahu deei kuligi n doya ka so bi lahi nyuri kɔm yaha so mi bi lahi tumdi shɛli nini ka o daa balim paɣa ka bi tɔɣisiri la gombatali yɛltɔɣa maa. Zuŋɔ ti ni yɛri Dagban shɛli ŋɔ a yi chaŋ ni ni nimaani maani maa n na maa n nyɛ Dagbanli maa viɛnyɛlinga ti ni n dini ŋɔ maa pay yiligiya ka ko ko din yɛn niŋ kom niŋ ko ko ni la to lala nimaani ka lala tɔhi ʒiɛ maa daa kpaŋ o maŋa n daa pahi paɣa maa suɣilo ka chɛ ka o wuhi o naɣa so ŋun deegi kuliga maa ka ŋun daa lee tooi chaŋ n ti tooi kom maa o yaɣa tariga n tooi nyu ka daa nyɛ binkobgi maa n kpaŋ o maŋ kuuo duɣugu puuni bi yɛlimi niŋ ŋma jiligu jiligu maa nyɛla n gbaagi o napoŋ ŋo n ŋmaagi jiligu din niŋ ka o ku lahi ni tooi chɛŋ ka daa ŋmaagi zuli zaŋ pahi n zaŋ kuna ti wuhi paɣa ninkurigu maa ka bi daa lee niŋ yɛli niŋli din tu kamata dama bi gba daa nyɛ faaku ka nyɛ vuhum n pa nyɛ koma ka pa duɣuri ka diri ka nyura ka daa yɛli ni tiŋ maa paɣa bi laɣammi ka bi tooi paɣa bi mii daa shiri laɣamya n mali bi maŋ viɛnyɛlinga ka o ti piila bi puuni wobigi wobigi maa ŋuni n ka o daa kpuɣi Dagbambi shab yɛli ni o yuli daa booni la Amina ka ti buku shɛŋa mi ni ko yuli n daa bala ni musulinsi yuli n daa bala di zuɣu ka Dagbaŋ mi bini daa ŋmaagi o jɛmbolo lala paɣa wɔbiga paɣa wɔbiga ŋɔ ka o daa kpuɣi n zaŋ o zaŋ dɔɣi niŋbu lala niŋbu ŋɔ maa mi ŋun daa nyɛla nachimbila tam shɛli a ni tooi nyɛ o ka o nyɛla paɣa tam shɛli n nyɛ o ka o nyɛla doo tam shɛli n nyɛ o ka o ninni mali daɣari dini n daa nyɛ bi pa o yuli paai booni niŋbu niɣim laasabu so lala niɣim maa ka toha ʒiɛ maa daa zaŋ o baŋsi o ŋaha nima ka yɛli o man ni yi shɛli polo na di waɣa pam amaa pumpɔŋɔ a ma nim nyɛla yaakaligu biɛbu polo to dini n nyɛ o gba daa biɛni n soŋdi o ŋahi nim maa tuma biɛla biɛla hali gba n gba bɛ yoɣu maa ni kuli dara kuli dara n kuri binkobiri maa ka kpɛri yoɣu maa ni n ti doona ka yirina n nahi yini ka o gba daa ti yina ka nyɛ paɣa lala paɣasarili maa bi bolo ni saha shibga lala saha shibgi maa ka o daa nya n kari dolo hali ti bahi gbaagi o n bahi ʒi o paagi yili luɣu shɛli o ni yina lala zaashibigi ŋo ni paagi ka o ba niŋ yɛlo duu ŋo na nyini n kpuɣi a nimbu dini n nyɛ Dagban bi paya ni kpuɣi nimbu amaa doo maa maŋmaŋ yuli daa kuli nyɛla nimbu a nyini n pa kpuɣi a nimbu ŋo dini ka Dagban ni bachɛ maa kana a pa kpuɣi a nimbu dini n nyɛ kpuɣi nimbu ka kpuɣi nimbu gba mii mini saha shibigi daa biɛni hali ka bi ti dogbi bihi n paai bibayi o bi'kpɛm sani yuli n daa booni nam zi shɛli ka ŋuni paya maa mi yuli daa booni zi popura lala zi popura ŋɔ maa n daa nyɛ bia ka nam zi shɛli ŋɔ nyɛ kpɛma amaa di daa ti kana mi ka nam zi shɛli ma dɔɣiri o. O ni be o ŋahinim maa sani maa ka bɛ mɔŋdi o bindiri shɛŋa hali bɛ yi ku nimdi bɛ ti o la bɛ ni be maa ka di daa yiɣisi o ba dɔɣiro maa suhu ka o daa ŋmaligi ku o deemba Dagbaŋ paɣa ni yɛn piligi o yidana zaɣisibu dindali ka saha shibigi zaɣisi o yidana tuuli m-bala ka Dagbaŋ mi zaɣisi doo dama o ŋmaligi ku o deemba zuɣu. di ni nyɛ saha shɛbigi daa zaɣisi kpuɣi niŋbu dama o ku o ba dɔɣiro zuɣu o ba maa saha shɛbigi mi ba dɔɣiro n-daa nyɛ biɛŋ luɣ' shɛli bɛ ni daa be maa bɛ daa booni la biɛŋ ŋuni n-daa nyɛ biɛŋ maa naa tindana ŋuni n-daa maani bɛ buɣa ŋuni m-maani bɛ binyɛra ka nyɛ bɛ zuɣulana ka o daa ŋmaligi ku o ka daa yɛli ni ŋuni n shiri kuugi ka deegi nam maa binshɛɣu kam dagbaŋ na shɛŋa din yɛn piligi tuuli baŋ di bi yɛli ti ni din dali maa ka dagbaŋ nama shɛŋa piligi tuuli dini n daa nyɛ bi booni li boliŋ n pahari ayi buŋa n pahari ata tuɣuri na dini n daa nyɛ tuuli dama o ni daa niŋ lala naai ka tiŋ maa zaa ka laɣasi ba ka o daa chɛmi ka nam ʒiɛ shɛli ʒi lala kuɣu shɛli bi ni boli boliŋ la ka o chɛŋ ti ʒini n yɛli ni ŋuni n tum lala tuma bi ni daa yɛn chɛŋ ti yɛn mali buɣa ni bin bɔni maa bi vɔrila buŋa ka o chɛŋ ti ba buŋ maa dindali ka n ba buŋ piligi bi mii daa yɛn chɛŋ bi yɛn tuɣumi paagi gbuɣuli maa shee pɔi ni a ti sheeg o ka bi niŋ bi ni yɛn niŋ shɛli kam ka o naan ba buŋ maa mii labina dindali ka tuɣuri na piligi dinzuɣu dagbaŋ tuuli nama dibata maa n nyɛ dagbaŋ tuuli nama di mii daa pirila niŋbu saha ka o payali ni ŋuni n bɔŋɔ ŋun pa lee yɔɣu ni soɣu biɛri la na bi boli mi o tɔlana dindali ka tolaani piligi dagban kurili maa piligu n bala ka di lee niŋ da liri ka o bia ŋun daa nyɛ kpɛm maa nam ʒi shɛli maa o daa bi tooi gbaari o nuuni ka ship pura n nyɛ ninvuɣu so ŋun gbaara arizichi ka niraba yuro ka nam ʒi shɛli maa daa ŋmaligi zaŋ o zuɣu kpa wulin puhuli nuzaa polo bi ni chɛŋ ti kpiri ti zuŋɔ farifarinima ni nabidamnima ka ti mini ba ti nyɛ mabihi yino daa beni ka bɛ booni o Namguri ka o mi chaŋ ti ʒini Tɔngo zuŋɔ ŋɔ bɛ ni gba ni ti nya ti mabihi maa di ni nyɛ ʒipupura mi daa sirigi na o mi kɔŋko biŋ yiŋa m-mi lan ti kpuɣi o paɣiba n-daa dɔɣi kumtili n-daa nyɛ o bikpɛma n zaŋ bɛ waa naa n pa naa n yi ko maa yaha ka kumtili gba nuuni foora ka zipu pura ni daa zani o ba zaa ni leegi o ba naa maa ka bɛ waa gba ti zani o ba gba zaa ni n daa deegi zipu pura niŋ ka kumtili ŋun daa bi paai Dagbaŋ kurili saha maa n na bala. Bɛ mi bi daa dirila binshɛɣu din nyɛ yɔɣu tɔlan yili Tirana ka yaa naa. Bɛwaa gba ni ʒini o daa kpuɣi paɣaba pam ka dɔɣi bihi pam. O paɣa so daa beni paɣ kpɛma ŋun ka bɛ daa boli Gbanzaliŋ. o paɣaba puuni yino daa biɛni ka bolo ʒiɛ o paɣaba puuni yino daa biɛni ka bolo katini ni din pahi pahi dini n ti nyɛ ti zuŋɔ yaa ni paɣaba nama yuya lala ban zaligi maa o bihi n daa nyɛ fɔɣu o bia n daa lahi nyɛ ka chɛɣu o bia n daa lahi nyɛ siɣiri ni tɔbu ka bi bolo shitɔbu o bia n daa lahi nyɛ ŋmani tambu ŋuni n ti nyɛ bin bala maa ŋun daa paya ka bi bolo ʒiɛ maa o bia bidibgi n daa nyɛ kpɛma ŋuni n daa nyɛ ʒirili n ti pahi tuhagu ni lari waaya pipuɣ ŋɔ n daa nyɛ o o bihi n daa bala so mii n daa biɛni ka booni katini lala katini ŋɔ o mii bidɔɣurisi bini n daa nyɛ bia mɔni n nyɛ subɛ kpɛma n nyɛ sunsɔŋlan buɣu yɛligu n ti pahi bi daa bolo mii ni patuna zuŋɔ ŋuni n piligi patuya bi daa booni soɣari ni biɛla patuna bi soɣari yɛla so lala patuna ŋɔ mii bi mii polo mabihi n bala amaa ka bi kɔŋko bihi maa daa zooya kpambi kpambi maa ka n lee kala maa to ka di niŋ daliri ka shitɔbu mini o biɛli fɔɣu ni bi biɛli ŋun nyɛ paɣa ka chɛɣu ka bi nyɛla ban maʒini ti polo ka ʒirili gba mii mini o tuzo bihi nyɛ yini bi daa guli nimi n gbuni ni chɛni tobu n ti tuhura n nyɛri ariziki n kunna dahin shɛli ka gbɛwaaraa ti kurigimi hali n ti lahi ka yaha ka ŋmaligi yɛli o o kpamba maa puuni yino n naandi bi zaɣisi niŋ kalinsi nyaanga fɔɣi di leegi kpɛma di ŋmanila ʒirili ka daadama nim gbubbu hankali o ni yɛli lala ka lala yɔɣu kpɛm ŋɔ maa zaŋ na ti yɛli ʒirili madɔɣu ka o daa chɛ ka lahibali paai ʒirili ka bi daa niŋ nangban yini din dali maa Dagbamba ti me piligu tabi kubu dali n lahi bala ka ʒirili daa dɔni tiŋa n gbi bɔɣili ka che ka bɛ malli m pali nɛma ni binshɛɣu kam o mi mini o tizobili maa n na kuli yoli yi tobu yɔɣu na ni o kana ka bɛ ʒini gbaai saawara ka o yɛn ʒini kpe ŋɔ maa ʒini n kpe ʒini n kpe o ʒini n kpe maa fɔɣi ni ʒini shɛli maa ka bɔɣili maa virigi. o mi daa pun tɔmla datula ni kɔtula ni dari ka bɛ daa kpaali pali o zuɣu Dagbaŋ kurili mi zaa nabia daa bi diri liligu bɛ daa bi diri liligu zuɣu o daa bi tooi lili ka bɛ ku o bɔɣili maa ni ka di yiɣisi ka chɛɣu suhu Dama ŋun di nyɛ bi zaa kpɛma ka lee nyɛ paɣa, dindali maa ka bɛ daa ŋah o ŋahili ni daŋ malifa yi kul bɔra din be binshɛɣukam di bi ti yi ni paɣ kpɛm duu. Ŋun ʒiri li n-nyɛ doo, paɣ kpɛm ŋun nyɛ kpɛma amaa ŋun ʒiri li mi n-nyɛ kpɛma, ka daa yiɣisi ni o min o bini tuhi taba. dama ka chɛ ka daa laɣam ŋɔ paɣa taba ka laɣam nachimba ni bi yiɣisi tuhi bozuɣu ka bi ku o tuzobila fɔɣu so lala fɔɣu ŋɔ fɔɣu ŋɔ dini n nyɛ bi bolo ni bi kula ku fɔɣu bin daa yɛn niŋ shɛm ti yɛli ni a kpɛ waa bi ku ku fɔɣu dini n nyɛ ku fɔɣu amaa o yuli maŋli nyɛla fɔɣu ka bi zaŋ ku maa n pahi ka di niŋ ku fɔɣu dini n nyɛ kuliƒɔɣu so lala kuliƒɔɣu ŋɔ di zaa Dagban kurili zaa ka bɛ kuli chɛni ŋɔ lala kuliƒɔɣu kuliƒɔɣu ŋɔ dini n ti nyɛ kuliƒɔɣu ka o daa kani bɛ ni daa ti yɛn kumisi di kuli nayili maa so daa bɛni ka bɛ booni o kpalo o gba daa nyɛla asafihili lana ŋun ka bɛ daa yɛli ka o kpɛ ŋɔ n maŋa n niŋ o ni yɛn niŋ kam n daa kumisi n dani yaana ŋuni n daa nyɛ tihi ni mori lana yoɣu to lana bɛ waa n kumsi o kuli ka doo daa ʒi n nini hali ti kpalim tingbanni so daa bi soɣo o kpɛla tingbanni zuɣu o ni daa ʒini luɣu shɛli ka kpalim maa zuŋ o pusuɣa dini ka bi mɛ duu a chaŋ pusuɣa di bɛ dinni a ni nyɛli ni a kpɛ waa ŋun yɛli ni bi daa soɣo di lan bi yɛli yɛlimaŋli o ni daa kani shɛli maa di shɛhira shee ka bi mɛ duu gili ŋɔ di kuli daa kurigimi ka gba lala ka o kpɛ ka bi mɛ duu gilli din puuni n pa zaŋli leegi binyɛra kamani buɣa n chɛŋla to di saha o ni kani lala ka ʒirili pa deegi nam maa n su o bini ka daa yɛli ni faashɛ o tuhi kachaɣu ka kachaɣu daa zo n ti ŋuni gundoɣu loŋni guŋa din guŋ karakara maa dini n nyɛ di daa kanna ti paai lala ka bi bo zuɣusaa ni tiŋa n ti nyo la gundoɣu loŋ maa ni ka ʒiri daa yɛn ni o nya o luɣ shɛli maa o suhu paligiya dama o di tiɛhi ni o yɛn nyɛla ninvuɣ so bee bipaɣ so ŋun yɛn diri bala ka o ti wum o damli ka sɔɣiri ŋɔ maa o zaŋ gundo naa yuli ti o dindali ka gundɔɣu piligi ni o di yɛn Dagbaŋ paɣiba ni paɣisara ni nachimba mi zaa ha ka ŋun yiɣi tɔlana mi gba ni su dɔbba shɛm la Dindali ka Gundoɣu piligi Gundoɣu piligu mii dali n daa bala din nyɛ o mii gba daa kpaŋ o maŋa n daa naan bo patu naa bi soɣari yɛla la zaŋ pa o maŋ zuɣu Dagbaŋ paɣaba nama piligu dali n bala ka o mii naan lahi yiɣisi n ti kani o mii ni kani fui gba pun lahi kani dinzuɣu bidibsi maa puuni ŋun daa kpalim pa ŋun ʒirili zuɣu n daa nyɛ Tuhigu ka tɔhigi lihiri ni kamani o yɛn ʒini o biɛli gba zaa ni n-gba leei yɔɣ tolana ka shitɔbiri daa yɛli ni din kuli niŋ n-nyɛ bɛ baa n-yii guli o mi gba mini o nyaaŋa ni o mabihi bɛn yiɣisi tuhi o dindali maa ka o gba daa kpaŋ o maŋa n-daa vaagi yɔɣ kpamba pirigili n-zo n-labiri nyaaŋa bin daa pun yi luɣ shɛli na biɛŋ polo la, ka chɛ bɛ ni daa labina ti ʒi pusuɣa shɛli la n-labiri nyaaŋa, ka bɛ yiɣisi bɔri bɛ shee. Tuuli bɛ ni lahi kana ti ʒini luɣ shɛli bɛ ni lala tɔhigu ni o nyaaŋa maa, bɛ daa ʒini ni ni ka yɛn ni zuŋɔ ni bɛ gba nya bɛ dahalali saɣiduɣu dini n-nyɛ ŋmampirigu polo tiŋ tuuli ka bɛ booni li saɣiduɣu. Ni a Kpewaa bi' yino gba daa ti di li. Lala zaɣ duɣu maa ka o yiɣisi n naan paagi luɣu shɛli zuŋu bi ni boli gooni n baagi ti gooni n taɣi ti hal ti paai ni a na laligiya nalɛligu polo ŋɔ bini polo n bala ka siɣili daa gindi bɔri bi shee o ni fa shɛba ka bi nyɛri ba ka bi nyɛri ba ka daa ti lahi labina to dini n nyɛ o mii gba daa labina ti kpalim yoɣu n ʒiya diri o yoɣu tolana yɛli hali n daa ti nyɛ paɣa ninkurigu paɣa maa yuli ka bi daa boli ni yoo lala yoo maa paɣa n daa nyɛ o ka o mali ariziki n bɛ zuŋɔ bi ni boli luɣu shɛli ganbaagi ŋɔ ka o daa deeri o binkobiri n ŋubira n ŋubi hali ti naai binkobiri maa ka paɣa maa ti yɛn tom fabili pahi ka o kuo asiɣiri ni tɔbu ku o ŋ-ŋɔ a o zuɣu lala zuɣu ŋɔ ŋmabu maa ka di daa leegi dolo n-lu siɣiri ni tɔbu zuɣu paɣa maa Dagbaŋ yɛn ni shia ka shia daa siɣi siɣiri ni tɔbu zuɣu ka siɣiri ni tɔbu yiɣisi m-be yɔɣu maa n-kpa luɣ' shɛli zuɣu bɛ ni boli waaliwaali polo ŋɔ na hali ti yina zuŋɔ ti ni boli savelugu shɛli ŋɔ nimaani maa ka bɛ daa tib o lala paɣ' ninkurugu maa mi yidɔɣili yuli n-daa nyɛ yoo Savelugu yiŋɔ ka bɛ daa tibo. Dindali ka di daa yi o ni ka bɛ boli li ni yooyobarigi yili. Yooyili ni pili sheli m bala.
Paɣa maa yuli n daa booni yoo. Duɣi bini daa tibo ka dolo maa yi o ni. Di daa ti yen yi siɣiri ni tobu ni n ni maa ni ka di daa yi o ni. Kaman zuŋɔ bini yen yi n yehi bee yi bilisi di yi o ni bee ŋɔ la lala n daa lu o zuɣu after o ni daa ku paɣa maa. ka shii maa dolo amaa din savelugu din na tuuli daa nyɛla kpaŋti balibu ka yooi din daa yi nimaani zuɣu n chɛ ka bɛ bolli yooi yili maa Dagbaŋ kurili saha n na bala dini n nyɛ o daa yi nimaani n labi ti ʒini ka mɛ yɛli ni o bihi maa m po ŋɔ o pun laɣim o tizɔbihi Ka o bia kpɛm daa beni ka di bol o wumbee ŋuni n-daa ti nyɛ nyaɣisi. Ka o yɛl o ba dɔɣiro ni o nyɛla ŋun yɛn gɔŋ kaagi dunia, bɛ daa na bi mi li Dagbaŋ n-nya wula ka di yɛn ti be. Ka o ba yɛl o, A na pɔri ni a gɔŋ paagi, a gɔŋ kaai dunia. Dini n-nyɛ o ba pira subee kpɛma. o daa yaagi o noli yɛli shitɔbu n biɛli n dapali maa n ni zaŋ o gili ka ti kaagi dunia maa kuɣa ni ti gbira din kam biɛni ni vuɣuli ka n dapali maa gari ka shiri zaŋ o yiɣisi ka bi zaŋ bi zuɣu kpa ninvuɣu polo yɛ nima ti ŋmari tindaa nim zuɣuri ka mali bi bihi lɛbira dini n chɛ ka lunsi yɛra ni tiŋ yaai ka zaa naa nyaɣisi bia tiŋ yaa ka za naa nyaɣisi bia bɛ daa mi shɛba daa nyɛla o ba pirinima ka o mali lihira shɛba mi o bidɔɣirisi shɛba o ba nima kpe ŋɔ bɛ niŋla lala hali n daa gili Dagbaŋ ŋɔ din luɣuli kam n ti paai na yuŋ duu o bi kpɛna Tamale naa nyaɣisi daa bi kpɛna Tamale yɔŋ du ka o daa zali after o ni daa yina bimbim n ŋma gupanaribilan tindan zuɣu ka zaŋ o bia tin bimbim zili ka lala gupanaribi tindan maa yiɣi ka bi zaŋ bia zali n gulo ni o yi ti labina ka bi yɛli lala bia maa daa gulo o bi labirina ka bi ti nyɛla o ʒiya din ka boli kpukpaligu di bɛ kumbuni ka o daa chɛ nimaani tariga ka lahi zaŋ o zuɣu dolisi n ti yi tampiŋ o daa bi tooi ŋma tampiŋ tindan zuɣu n yi nini n zaŋ o zuɣu n dolisi n kpari zuŋɔ ti polo ti ni boli yɛn shɛli polo ŋɔ o daa gari nimaani maa zaa n gari zuŋɔ bi ni boli shɛli sunsoŋni dimoŋ ni ŋɔ hali ni ŋaani Dama o daa paai yɛli zoli polo tiŋkpani shɛli bee naya tuɣu shɛli polo bi ni boli ŋaani maa n daa ŋma ŋaani tindaa zuɣu ka zaŋ o bia kɔrigili n ʒili nimaani n du sabali n ti ŋma sabali tindaa zuɣu ka zaŋ o bia bimbala n ʒili nimaani dimbɔŋ o daa ŋma dimbɔŋ tindaa zuɣu ka zaŋ o bia nyaŋ kpana n ʒili nimaani o ba pira nyaŋ kpana n ʒili nimaani ŋun daa nyɛla naa bɛ waa bia to di zuɣu nimaani ka o daa bɛ ka siɣiri ni tobu yisi yoɣu n kana baɣali saa ni n ti ʒini ni ni faa shee bi boli o bia too bi bol o bia bi bi mii bi yɛn niŋ shɛm o daa na bi binshaɣu o daa na bi ka ginda ka o mini o ba piri nim zaŋ o ginda Dini n nyɛ o paana nimaani tɛ ni o bɔrila o bia ka bɛ ni naa bi doo bi gindi bɔri o bia shee bia n bɔri o ba shee ka o chɛ ka bi gbaai piɛɣu n zaŋ o piɛ bili zaŋ niŋ duu ka zaŋ piɛ kurili ŋɔ niŋ duu n bɛn bɛni ti yoogi piɛ kurili maa bahana ka chɛ piɛ bili maa ka piɛ kurili maa gindi kuhira ka o yɛli ba bin pɔŋɔ ni o tobi lihi ma bo ka o niŋdi maa bɛ ni o bia shee ka o bɔra ŋɔ ni o gba ni bo o bia shee di ni nyɛ bi daa taɣi o ka o kana ti dɔni baɣali ka bi daa gili n bɔ nyaɣasi shee o daa bi lahi du n chaŋ shɛli ka o yisa bali polo maa n labina ka alizama biɛɣu daa neegi ka o ba daa chaŋ ti o daa chɛ ka o zaŋ o paai o ni daa na paagi o daa na dola binduli n yiɣisi binduli maa n milina ka di gba zuŋɔ bini boli shɛli deemoni ŋɔ n naan chaŋ o naba zuɣu baa paai baɣali maa ka o daa ti naan yɛli su bee kpɛma a shiri kpaŋ a maŋa n ti dunia a shiri chɛ ka n wum nyaɣasim to di zuɣu a ni nyɛ ni yɛn zaŋ moli fee shɛli pila ŋɔ n zaŋ namdi shɛli ti a ŋɔ ni binshaɣu ŋun mani n zaŋli yeen zuŋɔ a leegi kuɣa ni ti gbira na dindali ka kuɣu piligi To dini n-nyɛ kuɣ naa ni mali yiko ni o niŋ yaa naa binshɛɣukam o ni bɔra dama o kɔŋ n-nyɛ ŋun ni tooi saɣisi yaa naa neebiɛɣu din dali maa yaha ka ŋmaligi yɛl o tɔ a ni nyɛ daliya shɛli ni lan mali tira ŋɔ nyin kuɣ naa ŋɔ m-bɔŋɔ a mi zaŋ li yɛli ŋun be ti ma ŋun o yɛn nyaɣisi ka o zaŋ yɛl o dindali ka yiya ni piligi ka Dagbaŋ kurugu naai di yuuni maa daa nyɛla 1416 ka Dagbaŋ kurugu naai ka ti da 1416 yuuni ka Dagbaŋ kurugu naai ka Dagbaŋ palli pa kana ka ti pa mi yaha na amaa din gbaagi niŋbu zaŋna hali ni ni kala ninvuɣu shɛba maa bɛ daa booni ba la yɔɣitɔlanima yɔɣitɔlanim n-daa bala bɛ zaa yɔɣitɔlanima ka bɛ daa chaŋ di zuɣu Siɣiri ni Tɔbu daa bela o nyɛvili ni ka che ka bɛ zaŋ binyɛra ŋɔ yɛli ni a nyaɣisi. O daa bela o nyɔvili ni ka zaŋ kparibu yɛli Subiɛ kpɛma ŋuni n-nyɛ Kuɣunaa. Subiɛbili mi bɛ daa zaŋla saŋ n-zaŋ ti o. Tɔ! Dini n-nyɛ o ni niŋ lala ŋɔ ka naan pa kpuɣi yɔɣu bee kparibila n-zaŋ di me ni o pumpɔŋɔ o me kparibu maa ŋuni m-paya yɛri li. to dini n nyɛ o daa zaŋ yoɣu kparibu maa n zaŋ ti kundo bi booni o mii kariga tinkpaŋ biɛni zuŋɔ ka booni guna ka o daa chɛ ka o zaŋ yoɣu kparibu maa n pa yɛli ŋun nyaɣasi maŋmaŋa ka o zaŋ yoɣu kparibu maa labi ka chɛ ka nyaɣasi mii naan pa zaŋ yaa kparibu maa mii n labina n ti ʒini baɣali o ʒinila baɣali ŋo di daa bi niŋ bakoy ka o yiɣisi n yiɣisi baɣali ŋo n pa kuli yɛnda bari ka o ba mii kpalim yoɣu n daa kani naa nyaɣasi ni daa kana shɛm n bala shito gba bi daa bi soɣi o gba dagbaŋ nanim ayi ka bi gbaai soɣi o gba daa tahami ka kpɛ tingbani nyaɣasi n pa chɛ nimaani ka labina zuŋɔ bini boli shɛli yɛni dabari a yi paai di yɛli wuli n luhili kamani maalaapɔi dini n nyɛ yɛni dabari dagbaŋ ti ni piligi shɛm bi yiɣisi biɛŋ n kana pusuga n yiɣisi pusuga n kana
baɣali n yiɣisi baɣali n labina yɛni dabari ni ni ka yɛn piligi to nimaani n nyɛ din maŋmaŋ Dagbaŋ palli ni pa nyɛ shɛli din daa daa kpali maa Dagbaŋ kura n daa bala to nimaani maa mii lala yɛn da bari ŋɔ maa ka ŋun naa nyaɣasi daa nyɛ lunsi ka bi na bi zaŋba yi polo ni amaa o daa nyɛ lunsi bin balindi nam shɛm niŋdi shɛm ka o daa ku na yiŋa n na biɛni o na bi kuli nimaani n tiɛhi ti ʒini dinzuɣu ka bi lunsi yɛra ni ka tantia leegi zoli ka tandoɣu lee moɣali nimaani n na moɣi tingbana ka o daa ŋma o zuɣu ka daa zaŋ o bia zaŋ ti ba amaa bi booni o ni luŋ doo bee luŋ ʒiɛɣu ti suwa ŋuni n daa balindi nam maa ka o nya ka o daa kuna yiŋa n ti lihi ŋun nyaɣasi bihi bibayi daa biɛni bi ma nim daa lahi kani yino yuli n daa booni ʒima bi daa bi doɣi o ka o nini neegi o ma ka o bi booni o ʒima dini n ti nyɛ dagbaŋ azima a ʒi a ma dindali ka azima piligi o bihi maa puuni yino daa biɛni ka bi booni bia zuŋ bia zuŋ maa mii o gba ma doɣano daa lahi kani dinzuɣu di daa niŋdila naa n nyaɣasi nanbɔɣu ni nini tam kumsi bia yi daa tɔri sakolo bee bia ŋmahari yuli bi yɛn zaŋla ŋmani chɛhi n ŋmahari ginda n ŋmɛri ginda n suhura ka naa di di kana naa nyaɣasi tiɛha ni daa chirigi ninvuɣu shab ka bi ŋmɛrigi ŋɔ ka niŋdi ba n yi ni zaŋ bihi ayi ŋɔ ti pahaba di naan mali ma anfaani di ni n nyɛ o daa zaŋ bihi ayi maa ti ti Lunʒiɛɣu Tisuwa ni o wumsi bɛ yi ti kpi o wahala bɛ yi gali o daanfaani n bala ka ʒima daa niŋ ŋun kani ka chɛ bia zuŋu ka bia zuŋu ŋun daa tiligi n bahim luŋ maa di ni n nyɛ Dagbani kpam ni yɛra ni a yi doli mulifu di ti nyɛla tani ʒee di zuɣu lunsi maŋmaŋ nyɛla yaa ni bɛ o bidɔɣiri ŋuni n daa ti kpalim n leegi namɔɣu maa lunsi ni yina shɛli polo n bala amaa ti yabi lɛro n yihi ba polo ni. amaa lunsi ni yina shɛli maa n zuɣu dagbaŋ kurili ni daa nyɛ shɛm n ti paai na ti dagbaŋ palli n bala dagbaŋ palli din piligila 14 16 yuuni ni a nyaɣasi ŋun bɛ n piligi yiya ni zaŋ pa kanna ka bin kpalim maa n daa nyɛ doɣatɛ lan nima